Et goufen erëm méi Covid-Fäll no der Fuesvakanz, meeschtens awer ouni schlëmm Verleef. Nach dëse Mount kéint elo dat neit Covid-Gesetz a Kraaft trieden. Domadder fale bis op d'Impfrecommandatiounen och nach déi lescht Schutzmesuren ewech. Dat bedeit zum Beispill, datt et an Spideeler, Alters a Pfleegeheemer keng Maskepflicht méi gëtt. Doriwwer ass een am Secteur erliichtert, Lynn Cruchten.
Den Ament muss nach jiddereen, dee sech an engem Spidol ophält, eng Mask undon. An der Urgence ginn et getrennte Filièren fir Patiente mat oder ouni Covid-Symptomer a bei enger Hospitalisatioun gëtt nach en negative Covid-Test gefuerdert. Alles dat wäert, och op Demande vum Spidolssecteur, mam neie Covid-Gesetz ewechfalen. D'Situatioun ass stabil. Mir hunn de Moment just eng knapp eng Dosen Covid-krank Patienten am Spidol leien, an dovunner mol keen op enger Intensivstatioun. Also d'Situatioun epidemiologesch ass jo am gaang sech esou ze stabiliséieren, datt mer dat kënnen elo an der Routine wéi all aner Infektiounskrankheet mat matgeréieren.
Hei op der Rumm gëtt dem nächste Covid-Gesetz richteg entgéint gefeiert. Ëmmerhi soll och d'Maskeflicht an Alters a Fleegeheemer ewechfalen. Mir Pensionären hu jo scho méi laang kee Mask méi un, mee leider Gottes déi Leit vum Personal, et wäerte bal 3 Joer sinn, wou déi Leit Masken hunn, wou mer déi net méi gesinn hunn. Ech mengen, et geet vun iwwert der Nues bis ënnert de Kënn, dat ass e ganz groussen Deel vum Gesiicht, deen een net gesäit. Déi Leit, déi ee kannt huet, déi weess een elo scho bal net méi, wéi se ausgesinn hunn. A Leit, déi nei agestallt gi sinn, Déi do weess een iwwerhaapt nach net, wéi se richteg ausgesinn. Et war scho schwiereg am Ufank fir äis selwer an och fir d'Leit, déi hei schaffen. Si hu schonn e schwéiere Stand oft. A wéi gesot, wann ee mat hinne schwätzt oder si eng Äntwert oder esou, da versti mer dat net ëmmer richteg. Mir si schonn derfir, dass d'Masken ewech kommen. Mir hunn ëmmer nach vereenzelt Fäll, déi gi och nach ëmmer diagnostizéiert. Muss een awer elo soen, dass datt d'Krankheetsgeschehen awer elo ganz anert ass wéi an der an der Ufankszäit vun der Pandemie. Eis Leit si jo alleguerte mëttlerweil véiermol geimpft an dat huet wierklech eng Wierkung gewisen. D'Leit géifen net méi esou schwéier krank ginn an et géifen och net méi esou séier Clusteren an Haiser entstoen. De Coronavirus wier elo eng Infektioun wéi anerer. Generell Hygiensvirschrëfte géifen an den Heemer awer ëmmer gëllen A jee no Krankheetsfäll kéinten d'Schutzmesurë séier adaptéiert ginn.
Mir hunn déi Zäit jo genotzt elo während zwee, dräi Joer, fir d'Recommandatiounen ëmmer nees ze affinéieren, fir d'hygienesch Moossnamen och unzepassen, ze verbesseren, ze verstärken. An all déi Moossnamen, déi gräifen dann direkt, wann eng nei Infektioun géif antrieden. Dat muss net eng Covid-Infektioun, dat kann och eng aner sinn. Et wier ee vill besser preparéiert wéi virun der Pandemie. Datt am nächste Covid-Gesetz d'Impfung recommandéiert bleift, gëtt vum Secteur begréisst.